Abramu s'avia fattu vecchiu, pirchì u tempu, si sapi, passa pi tutti. Avia un servu ca si ntirissava d'amministrari i cosi dâ so casa. Siccomu Abramu era un pocu ammatarazzatu, si sdivacau nta na seggia si resi 'na bissa tazza e chiamau o so servu. Ahu, a tia comu ti chiami, veni ccà! A diri 'a virità, nuddu sapeva comu si chiamava. Abramu e tutti chiddi dâ so casa u chiamavanu Ahu. I vostri cumanni, don Abramu, ccà sugnu parrati. Guarda chi fai, veni ccà viciniti e mettimi na manu sutta a me coscia pirchì m'ha fari un ciuramentu. Ahu accura, ah, mi sa chi hai li manu friddi. Allura, comu sai, me figghiu, Isaccu, chiddu ca parturìu donna Sara, me mugghieri, criscìu, si fici beddu picciottu, ahu, pari 'n pileri. Ora si sapi ca prima o dopu. Ma, nsumma, è tempu ca si marita. Accussì si sistema e iu ca ristai viduvu m'arrizettu. Agu m'ha giurari ca sta carusa ca s'ha maritari cu Isaccu la vai a ciccari luntanu di ccà, di stu paisi senza Ddiu. Ma Don Abbramu, ma picchì l'hai a jiri a ciccari accussì luntanu? Sapiti comu si dici Fimmini e voi pigghiatilli dê paisi toi. Eh no, beddu, megghiu circalla luntanu, comu dici u pruvebbiu anticu, statti luntanu di li fimmini di mala razza. Vadda chi fai, curri ntô paisi unni stani i me parenti, ti nformi e pigghia na bedda carusa pi i saccu. Ma don Abramu, mi ntemu ca trovu sta bedda carusa e idda 'un voli veniri cu mia, chi fazzu? M'ambulu di 'ngoddu e a pottu ccà? O allura pigghia i saccu e o pottu nti idda? Ahu, non t'arrisicari e cerca di non mettiri buddicina o suli. Ascuta chiddu ca ti dicu ju. A sapiri ca mentri ca era 'mmenzu a lu piatu, mi cumparìu l'Àncilu di Diu e mi dissi, Abramu, non ti scuddari ca u paisi unni stai t'apparteni ppi sempri e doppu ca mori tutti li to beni ci l'ha lassari a la to stirpi. Accussì richieddi don Abramu, allura si jisassi a coscia. E metti la manu ritta sutta la coscia di Abramu pi fari stu giuramentu. Doppu lu servu pigghiau deci camiddi E partiu, si misi 'n caminu. Si purtau macari 'n pocu di oru, di giuielli e tanti autri cosi ca ci avia datu Abramu p'arrialaricilli a chidda c'avia a divintari a mugghieri di Isaccu. Quannu fu juntu vicinu a città di Naor, si ci parrau davanti 'na biviratùra si firmau, spajau l'armali e ci resi a vìviri i reci camiddi ca erunu appilati dâ siti. Ntra satta scurau ed era l'ura ca i fìmmini di casa jèunu all'acqua a jìnghiri i quartari. U servu, prima ch'arrivàunu li fimmineddi, dissi Geova, Diu do me patruni, don Abramu, pi favuri, facitimi strògghiri stu ruppu. Non lu faciti pi mia, ma pi don Abramu, ca s'è cumputtatu sempri onestamenti. Ntô frattempu, i fimmineddri dâ cità eranu quasi tutti agghiunti ntâ biviratura. Ccà semu, ccà semu, stannu arrivannu! Chiddu a cu cci dicu, Pi favuri, ma porari da nniccheri acqua ra du quartara ca haju siti? E idda m'arrispunni, O sapivi, s'addubbassi ad acqua vossìa e i camiddi ca havi d'appressu? Faciti ca è chidda ca sa maritari cu i saccu, pi favuri, facitimi capiri cu i è, picchì mi staju cunfunnennu! Prima ancora ca u servu fineva di parrari, s'avvicinau na bedda fimminedda cu na quartara supra a spadda. Si chiamava Rebecca. Bedda, ma quant'era bedda! Avia tutti i biddizzi di lu munnu e appoi n'ava statu mai zita cu nuddu. Arrivata ntô sgicciu dâ funtanella dâ biviratura, si jinchiva a giara Sa mpuniu nta a spadda e si nni stava jennu a casa. All'impruvisu, quannu avia fattu quasi na para di metri, lu servu d'Abramu si ci avvicina e ci dici, Pi favuri, signurinidda, m'aruni n pocu di acqua d'a to giara? Certu, caccia a quartara, s'addubbassi! Quannu u servu si sculau tutta a giara, Rebecca ci dissi, Su vossia voli, vai a jinchiri a quartara una, dui, tri, quattru voti, quantu voti voli, e ci rugni a viviri macari i so camiddi, accussì s'addobbunu macari idda e acqua. A ddu puntu, u servu arristau comu ammammaluccutu, ma chi dicu, quasi allaccanutu, taliava dda carusa e pinsava, Ma sarà idda o sarà n'àutra? Ntô frattempu, i camiddi annatàvunu nta l'acqua di quantu si nn'àunu avivutu. Allura u servu pigghiau l'oru ca ci avìa datu don Abramu, i bracciali, aneddi, catinelli e na ùccula a po' nasu ca pisava ròtulu o ròtulu e menzu, e ci dissi, Ma senti, ma tu di cu' si' figghia? Ah, poi, no, no, semu stanchi. Pi casu ni putemu arripusari l'ossa stanotti nta to casa? Iu sugnu 'a figghia di Betuelli. Si vuliti, avemu un pagghiaru E manciari pi vuautri e tutti l'armali ca viditi appressu. Nta nostra casa putiti stari macari tutta a nuttata. A stu puntu u servu d'Abramu si misi in ginocchiu ca facci in terra e dissi, Ludamu lu Diu di donna Abramu, Geova, ca mi fici arrivari finu a cca, nta i parenti do me patruni. A carusa tutta affruntata di cursa si nni iu a la so casa e ci cuntau tuttu chiddu ca ci accapitau nta biviratura. Idda avia 'n frati ca si chiamava Labanu. Iddu quannu ntisi chiddu ca ci avia succidutu a so soru Rebecca, si susiu ra seggia e comu un saittuni si nni iu a biviratura a ciccari a chissu. Quannu arrivau nta a biviratura, u servu non si nn'ava ancora iutu, era ancora ddà ca stava rannu a viviri a camiddi. Ahu, cu vui parru, viniti cu mia! Non è ca putiti stari ccà all'acqua e ô ventu. Avanti, va, ca nta me casa c'è postu pi tutti e macari pi l'armali. Quannu a Chicanu intra, l'abbanu sistimau i camiddi ntâ stadda, cci livau i paramenti e cci desi a manciari. No frattempu, pigghiau un facili ccu l'acqua e ciu desi o servu e a tutta a gumacca e, scusannu l'espressioni, pi putirisi lavari li peri. Poi l'Abbanu i fici assittari a tavula pi manciari. Però u servu di Abramu, prima d'accuminciari a manciari, ci dissi all'Abbanu e a tutti i prisenti. Non manciu su prima non ascutati chiddu ca v'haiu a diri. E parrati, chi nn'hatu a diri? Sugnu servu di don Abramu, u me patruni iau u favuri di Diu e ci ha datu tutti i so beni, in sostanza don Abramu iavi tuttu u beni di Diu. Don Abramu è n'omu riccu, iavi pecuri e tantu bistiami. Appoi iavi macari uoru a cientu camiddi scecchi! A mugghieri di don Abramu, donna Sara, aviti a sapiri ca jappi 'n figghiu quann'era ormai vecchia e non ni puteva aviri cchiù. A stu figghiu don Abramu quannu mori cci lassa tutti cosi. A stu puntu don Abramu mi fici fari 'n giuramentu E mi dissi, Ahu, mi raccumannu, non jiri a circari a zita pi me figghiu a menzu a sti cajoddi, pirchì su' 'na mala razza. No, vallu a circari ntô paisi unni stanu i me parenti. Ddà 'na bedda carusa a trovi sicuramenti. E allura ci dissi, E su sta fimmina non mulissi veniri? Non ti preoccupari, picchì Diu stabiliu ca cu tia veni macari n'angiulu e perciò u viaggiu sarà tranquillu. Appoi a pigghiari na bedda carusa mmenza li me parenti. Si pi casi i me parenti non volunu, allura u to compitu finisci ccà e o giuramentu ca mi facisti u strugghiemu. Quannu sta matina arrivai a biviratura, ju rissi, Geova, Diu do me patruni, don Abramu, su mentri vai a ciccara a muggheri di Isaccu e non mi succedi nenti, mi femmu vicinu a biviratura i e quannu arrivunu i fimmineddi a linchi di quattari cu l'acqua a una ci dicu, Pi favuri maruni 'n pocu di acqua ra to giara. E idda mi rispunni, Certu, ccà c'è 'a quattara, ossa vivi, ossia è macari ca middi. Allura, pi favuri, spiramu ca è chidda ca cercu! Ancora stava parrannu cu mia stissu, quannu vista arrivari a Rebecca ccà quattara ntê spaddi, e a stava a pigghinghilla. Allura ci dissi, Pi favuri, m'arruni 'n pocu d'acqua! Idda si scinniu 'a quattara d' 'a spadda e mi dissi, Certu, caccia 'a quattara, a dubbiti, e si nun d'a vivi tutta ci rugni a viviri macari e tocamiddi. Appoi ci addumannai, Ma di cu' si' figghia? Sugnu 'a figghia di Betuelli, 'a niputi di Naorru e Milca. A ddu puntu, Ci misi a uccula ntô nasu e i bracciali ntê pusa dê manu. Doppu mi misi a dinucchiuni e ludai Diu ca mi fici arrivari finu a ccà, picchì ccà cc'è a figghia dô frati di don Abramu, me patruni, e ci l'haju a puttari a iddu, picchì voli ca si marita cu sò figghiu Isaccu. Ora addipenni tuttu di vausi. M'hati a diri si vuliti ca ju ci portu Rebecca i saccu o si non vuliti. Mi raccumannu, na cosa a cojonnu, picchì haju a risolviri stu problema ca mi pisa. Au, chissa è na cosa seria. Cacci a manu di Diu. Mi stanu arrizzannu tutti i canni. Ma Nun sapemu chi t'amu a rispunniri. Rebecca è ccà, pigghiatilla e portaccilla ô figghiu dô to patruni, comu Diu cumanna. U servu, a stu puntu, cuntentu ca finìu comu avìa a finiri, si misi a dinucchiuni a priari. Doppu sdivacau lu saccu di unni niscenu fora oru, aggendu, qualchi cuttunina e qualchi vistitu e cci resi a Rebecca. Vidennu tutti ddi cosi, Labbuni e so matri dissunu, Granni Diu! Allura lu servu cci resi macaraiddi 'n pocu di robbi e di giuielli. No frattempu avia scuratu. Iera ura di manciari. Pigghia e ficiru na bella tavulata. Doppu ca s'abbuffanu, s'alluppianu. Quannu rapiu l'occhi, lu servu s'addunau ca iera tardu. Malanova ri mia, si misi picchi tantu, e anzi tantuni! Au, faciti a minni jiri, picchi don Abbramu s'addimura ancora e non mi viri arrivari, sta 'n pinzeri! Au, fa' 'na cosa, Aspetta. Fallu addimurari na dicina di jorna e accussì na gudemu un pocu e ddu mentri saluta tutti i so parenti, l'amichi, i carusiddi di ccà. Ma mancu a pararini! A chi mi vuliti fari passari i vai? No, no, no, nienti, facitaminni jiri ca Don Abbramu m'aspetta. Allura ficiamu na cosa, chiamamu a Rebecca e, su si nni voli jiri, Pigghia e va puntati. Rebecca! Aoh! Rebecca, veni ccà, senti! U servu di don Abbramu voli ca vinniti ora, subitu! Mbricchia, va! Tu chi vo' fari? E m'addumannati? E chi vi pari ca staiu battennu a stidda? Aoh! Mi staiu jennu a pigghiari a truscia e nni niamu e addrizzamu. E fu accussì ca ficinu partiri a Rebecca ca a so criata e tutti i so cammareri, nsemi o servu d'Abramu e tutta a caruvana. Ddo mentri ci ficinu tutti li raccumannazioni ca si ponnu fari a na figghia fimmina ca si sta casannu, Mi raccumannu, Rebecca, cerca di essiri na bona fimmina di casa. Comu dicevunu l'antichi non tu scuddari, la bona muggheri fa ricca la casa e appoi non ti scurdari ca i figghi fanu figghi e jingunu la terra. A stu puntu Rebecca a so criata e tutti i cammareri acchianunu nte camiddi e si mettunu n caminu tutti appressa a caruana do servu di Abramu. Ndo mentri, Isaccu, dopu na jurnata di travagghiu, si nn'ava jutu n campagna a sfantasiari n pocu. Si fici quattru passi e doppu si misi sutta un peri di ficu. Mentri si stava alluppiannu, sintiu comu un sgrusciu di cavaddi ô sbartu. Si nn'accuggìu ca di luntanu stavunu arrivannu un cafolu di camiddi. Allura iddu pinsau, E sta caruana di genti chi cci fa cca? Ma chissi cu su' ca trasenu nta li cuntrati mei? Di unni venunu? Junti vicinu a Isaccu, lu servu fici nsigna a tutta la cumacca di firmarisi, Otto là! Semu junti a distinazioni. Ntesta la cumacca c'era Rebecca supra 'n camiddu Idda, vidennu a ddu beddu carusu, pigghia e dissi, Ahu! Ahu! Cu è stu beddu picciottu ca pari 'n pileri, ca è tuttu stinnicchiatu sutta stu peri di ficu? E chi voli? Signurinedda! Signurinedda! È Isaccu, u figghiu di don Abramu, me patruni! Subitu Rebecca Addivintau russa russa comu na paparina e si calau u velu pi cummigghiarisi a facci. Junti a stu puntu, u servu ci cuntau a Isaccu pi filu e pi segnu unu di tuttu chiddu e chiddu ca ci avia succirutu e ci dissi ca sta carusa era Rebecca, so cucina, cu cui iddu s'avia a maritari. I saccu, vidennu dda bedda carusa, mi pari ca dissi, Ranni Diu! Ma chissa è donna di puisia! Au! Brau! Allura non sulu mantinisti u giuramentu ca facisti a me patri, ma mi purtasti a fimmina cchiù bedda ca ci puteva essiri! Si viri do luntanu ca sta carusa è fimmina abbissata e di bona famigghia. Allura Isaccu si resi na scutulata e si fici canusciri di Ribecca dicennuci, Bedda di li beddi, scinni di stu camiddu e fatti jinchiri da to criata na bacinella di acqua e ti levi tuttu stu prulazzu ca hai di 'ncoddu. Appoi t'allicchitti tutti e veni cu mia, ca ti portu nta la tenda unni mi criscìu me matri e nni maritamu. E fu accussì ca Isaccu e Rebecca s'accasanu Idda a ccu tempu non ci fici mancari a Isaccu l'amuri di matri ca cci avia datu Sara, picchì l'avia addivatu di quannu era nicuzzu ntra la naca.